Wazoona nyaya iri kuitika manje. Eh? Iye kuti babhi bale musha watosara. Eh? Musha uyo ni babhi panere bofuriri. Cheri kutara upigwe kutara cheri tiri. Eh bana cheri tiri. Apa pataura zvakuwanya tsoona shamari pepe kwaona uyo. Ah cheri tiri shamari ndai tumbu da kuti mbuya tsomuona kuzi yeye ndo anotya tsoona kuti. Taura zvako uko kwasimbiso ike. Pindira uvanye tokumuudza zvaunoda. Haunyepi. Eh. Ari kendo no ndya nani but I ni shure yangu. Eh? And don't be juma chiri. Apa ipi bata shamari pano munhu kwepe. Anyanya kutsvinya ni ni hauza zvinhu zvacho zvaanozongoita zora. Tsvina dzikanyanya mai. Ataura zvako. Plus akanyanya kuvengedzera. Kuvengedzera. Eh, haunyepi. Too much run.
Zvingondibowa chiri pa.
But I don't know. Risatira nyura.

ndikunzwa kufarira hembe dzatakatengerwa namama dziya dziya ndikati ndakaipfeka kudai sekunyatsobata kunyatsofitwa ah, sisi so tichatombozvitenga mangwana ah, mangwana tombobuda chenda tomboenda kwateto sisi sarai regai ndimbonotora chandaona chakaoma pamusoro apo chihuni horaiti usaende kure shamwari unongoziva kuti vanhu vari kubayiwa mazuva ano ndinofa horaiti

Pamaita kuti vanhu vane nyoka. Tsvagira pangu pari nani shamwari pokugara. Ah, sisi gara ipapa. Ndogara papi?
Ndorumwa. Akatswindira.
Ndoparumwa apa iwe nhai. Ndogara. Eh, gara ikatswindira. Sisi kutoita wakwenyu. Unozorumwa nenyoka.

ndinoshuwirawo kuti ikadai mna ndakapuhwa maziso ndichiona ndinomboti ikadai kwakwakuita doctor chaiye anokwanisa kundigadzira kuti ndingoone zvangu nemhini aiwa sisi musadaro musadaro ndisaka ndichiedza kuti mufare nguva dzese ndinoda kuti musafunge izvozvo mukadaro mune makundishungurudza sisi ndinokutenda hako munin'ina wangu ramba wakadaro mwari ane zvaakazviitira muchaona muchaona ndinoshuwira kuti kadai ndazoonawo muupenyu hwangu ende ini kana kuti ndizive kuti fesi yako yakaita seyani tombotoizive

Tinoenda kubasa kasisi. Kubasa kunodii ndinosara nani? Musara na mama. Aiwa shamwari hapana kwa. Tinobatsirei pasisi chero. Aiwa shamwari ko unoenda kuharare kunodii? Tasaone inini. Ndinozofamba nani? Ndiye ndichida kukutengerai zvinhu sisi kuti musafunge ndogona kutozokurapisai kwadhokuta. Masenya anotiratidza kutoti akatoanekwa nadhokuta aya munogona kutoona sisi. Hapana mm -mm.
kwaunoenda. Kwaunoenda hapana. Haa kwaunoenda hapana. Alright, ndazvinzwa ndazvinzwa sisi. Toenda.
Handei. Handei. Hey, you want to do them? shamwari ndazoneti apa waya usina kana mvura yekunwa zva ende cheriti hapana unokasika kunzwa nyota pese chino tikaenda kuhuni unenge wangoti nyota zviri kubvunza kuti hapana here pane dzimba dziri padzidzo takutosvika patete pamberi apa ah, shuwa ndodzoka kuti kuno

Zvakutora mbonzi moresi. Ayo haago andira ngotaura na chiri tapo. Mboni boka mukanda ngotaura na chiri. Taura hako na.
Ayo ah ndada ngotaura na iyo zipo ngoso ndiri komi ya ndiro ndokuba ano. I sister yangu kai. Apo eh. wagara warani wandibata rafu warambo ndi moresi. Ayo hai sipo yesha kai na inesi. Saka mboni miriro 2 minutes ngotaura na iyo. Chimbo chimbo suduruko asune ngochindiona nditaure na.

ndakugumburai kuti tokuudza kuti mwana wenyu akuita zvakashata mautopopotera futi inini ah, aiwa enda mutora enda tora mwana wako enda ah, Siko naye mukadzi wasaira ungapopotera mwana iwe enda sei? Naye saira akati anzwai

munhu anogeza wene zvekuti apa kutonipedzera nguva utotaura newe so bhena nitoenda kutozvionera ndegabhena nitoenda kutomuona ndega ikoko kwacho ndokwandakutoenda manje kutomuona manje iyo kuti hauoni wachipana ndodira newe chiko bharanzi zvakudunhu remunhu hapana zvinozikanwa ungatootunga nebo asi ini ndakambonyanyoita sei nhai mwari wangu munyama here ungoti mukomana wese andasangana naye angotaura zvacharity charity ambonyanyoita sei pamba panapa zvinhu zvese izvi naamai vanongoda charity vakomana chaivo vemunharaunda vanongoda charity saka inini ndakanyanya kuita ndakashoreka ivo inini inga ndotogezawo ndine chimiro chakanaka wani chii chiri kumbonyatsoitika pandiri inini
Tisvikewo.
Ehoi. Ah, ndisahwira here? Ah. Ko zvainge wakatogara vega? Eh, ndakagara ndega zvangu. Ko mama nababa havapo. Oh. Mm. Sis Charity vakarara. Oh, ari kuhope. Ko zvichiiko izvi nhaiwe Sahwira? Ah, imi ko makadiwa Sahwira? Makadiwa zvenyu imi.
Zvimwe onai muchinyara.
Ah, tinonyara tototi tibvunze ka tikuda kurapwa sei makumbo ari kurwadza kudai. Tete toita wana na chiremba kapo. Ah, Zinata yakakwana. Tangonziona mama ndizvigadzire gadzira oh. sitongosiwa we. Ah, ko zvanenge wakangosuwa suwa wani. Ah, ndisuwe iko zvangu. Ah, meno ka.

mm. amai vako vachida bofu irori ye haasi mwana wababa wako ye uye amene wako akamunhonga kuri koko mm. iwe utori mudumbu maamai vako wakatakura mimba yako waenda kotsvaga dombo remunamato matanga ndozvaunobhovera iwewe hauudzike chinhu taurira pasi apo wakuchedza kuti ndani azvinge zvakutaurirakutokuudza ndosaka iye wachita kunge yewe asi mwana wenyu ndokutonhonga chokwadi Asi sazozviudza munhu ukati nditapudza munhu zvako. Aiwa.
Ndozvaunobohera iwe Nesta ndokukutaurira kuti iwewe iwe asi mwana wamai vako. Iwe wakuti he he kutaura mudeko kuti zviite sei. Ndikutokurumawo nzeve kuti uzvizive. Shuwa here asi. Rudo rwese ndorwei kuitira mahara asi mukoma wako chaicho euya. Maita basa asawi. Ah, ndakuenda nendocha ndokuudzira kupi. Ndopanda wana wasi waridzo mucha. Wotega ndikurume nzeve uzvisiyewo. Ndaenda ndi.
Anditakuperekedza eh, ini ndatotyoka mabhonzo eh, asanga ndatoenda. Eh, Antomboda zvekuperekedzwa newe.
Ukagara apa iwe inoni tambuka ndotsamwa tsamwa. Wakandotsamwa tsamwa ndiwo pamwe. Kokuchemei.
Nhai mari kuchema nhai. Ukuchemei. Ndeza ukuchemei ko. Waitiweiko taura ka? Asi mama mune shuwa here mimi kuti ndikagare kubva ndichikura panapa muchindinyebera kuti kuti
kuti chiiko taura ka?

mama mama muri kuti kudii mama mama ndazvinzwa mama zvamamuchitaura mama eh. mama sachema hako sachema hako ichokwadi handisi amai wako mama mukutira chokwadi kuti ini handisi mwana wenyu mama imimi ichokwadi handisi amai wako asi ndakakunhonga dai ndikutsanangurirei wana angu zvakaitika zvakaitika ndozvokudai ndakaenda ukatsvanga kunhonga dombo ranga ndadzwa romunamato ndinonhumbuya uyu
ah, upenyu hwandiomera ini ah ndosvika kupi ndine mwana yeyi saka vanhu vari kuti wondiramba ini nekuti ndabereka mwana asingaoni ah nini mwana wendaenda naye kupi ndakamusiya zvangu ndomusiya zvangu mwana uyu chandiri kutambudzikira chiinini imhosva here kuti munhu wobereka mwana asingaoni ndakumusiya hangu anowanowa nomuwanawo Ah, ndaneta ini. Ndosvika kupi ini ndichifamba naye mwana wangu rege ndichikusiya. Mwari ndiregererero zvaune zvandakuita hapana zvandingaitewo. Varidzi vemwana chaiye vakamuramba mwana uyu kuti aone. Saka inini ndakukusiyawo apa mwanangu. Sorry zvako unowana wanokuwana. Sorry mwanangu wangu. Unowana wanokuwanawo mwanangu. Ini ndakundikanawo ini.

dombo romunamatira chenini ndangoriwana nje ndadzomusana ndariwana rori neta iri rori hariite asi iri iri eh, iri ha iri chero chero ndiro richeche iri ah, rega ndichienda amaiwe eh. zvayatori mwana nhaimi kana iye asiya mwana pasango uyu ndiyaniki yeyu asiya mwana chiwa angasiye mwana chiwa pasango vazhinji vari kutotsvaga vana vachitowashaya nhaimiwe ini ndatoshupika ndateta mwana ndatova no 40 years asiwa nhakutosiya mwana nhaimiwe ndiyaniki asiya mwana zvavasiri kudaira dai ndigare pakamvura apa ndimboona kuti vachauya here kana kuti achaita sei shuwa munhu ungasiye mwana nekudedza kuita mwana vamwe vari kutotsvaga vana vavishika vachishaya wana ye zvino munhu osiya mwana ai ndini kana ndenyaka wari mangu akanditi dzoka iwe ukazvitakura waire nemwana ka ai ndowadza kuti ndochengeta zvangu mwana wana ari kutotambudzika nokushaya wana iwe womusiya aine ndotakureni ndotoenda naye handimbosiya kana handimbosiya vanhu vari kutambudzika wana iwe woti anzwa iyayo ndakusiya andisiye
ndokumatufu kwamama mwana wani wee
chinakirei kuti mwana chacho
aiwa zvandaita manje ka pandaenda paye kunoga nhombo yake kunamata eh. ndichisvika ndikaona kuti andinonge nhombo yomunamato mubvura dai eh. pandazosumudza musoro kuti nditarise kumhiri kukatsvaka kuye kuyi eh. ndotoona majira yakuti mbuu kuchena ndikati ah, ah. ko chii chikachena apo ndaenda vatosheedzera kutsvaga mbeyo mwana mukawashaya ndatosheedzera nhai makomana nhai mwana mombe nhai ari kutema uko zizi ungatai vanizvo vanyarara handingasiye mwana ini ndototakura mwana ndiende naye vamwe vari kutsvaga wana acho vashayao vamwe vanochekwa wana ini ndida kutotakura mwana ndiende naye ndopana kutakura mwana wemai ndikati ndakatoenda kuratidza varume vangu kana andikidzoka sezvokazvitakura kudai hangatakure mwana aiwa kana chipo chinobva kuna mwari eh. kana mapuhwa kudai chengetai

ndakakutaurira kuti vana ava vanga vachida kugara vaudzwa vachikura vachiziva kuti ini ava havasi amai vangu ndakanhongwa dai vasingashupani izvozvi asi ka hazvichisina mhosva ingowirirana ivana wangu mese muri vana vakayamwa mukaka mumwe chete yamwa mukaka mumwe chete wekuita seiko baba iye asiri mwana weva ah, ndo zvinoitika zvikawanika
wandideedzerei chawandideedzera chi ah, ah. mahwana aya atanga manje anti wakanzwa zvakataura mudhara panapa namums nezvei kuti ka iwe hausi mwana wepanapa saka uri kufungei nazvo ndikuona ukatongostika usitomboita action ndikuona unga kuti utoita zvemafanisi da utombokuputira mbanje ida ukapusa stereki

hauchaona zvako shamwari masamba atosiyana rudo rwese rwandaikupa rwuye chato iwe kutogona panapa ndaifunga kuti wa unotoshandisa pfungwa ndaifunga kuti uchangotetereka woenda mani nditoona ukatostika kuda kutondiponyedza rudo rwangu naamai vangu iwewe nherera inofanira kuziva kuti muridzi wemwana kumberi ini ndinofanira kuenda kumberi iwe kumashure hausi utsinyewo zvagara zvakadaro hayi kambokutorera chikafu kamogo kangu kanenge kapera Right, ndadzoka manje ofudi. Oh, Tiri papi chikoro? Ha, iwe, iwe kai. Zvakatodarika zvekuyemezeka zvezvi.
Ah, chicho chicho. Maburubudu, maburubudu. Uda kutosarudza chikafu. Uda kutosarudza. Idya zvandienda kupe izvozvo ndozviripo. Vabereki vako izvozvo vakagara uko vari kuti iwe uri kurarama nei? Ko zvarinenge dhaga wani? Dhaga?
Idhaga iri wani? Saka unoona ka uda kuti ndidye izvozvo here nini? Saka iwe uri kuti uri kutudza i auna kutomboisa kumuromo. Saka wazvinzwa sei kuti idhaga?

Chiko chatsva ichi, chiko chapisiwa apa ichi. Hembe dzangu. Hembe dzako. Ndiani apisa? Apisa Nesta. Ah, Nesta. Nesta uya kuno. Mhanya kurumidza mhanya. Mhanya unditaurire kuti zvii zvawaita izvi. Ari kupiko?

Tinofara zvedu.
Aiwa kunobviwa kwakanaka. Mai. Ameno makadiko pano nemhuri.
Ah, chokwadi.
Eh, iri zita rangu ndonzi Mukarati.
Wow. Eh.
saka ndabva hangu nekwa e, sabhuku sabhuku mponda e, organization yedu isusu tinofambira mapofu nevane hurema oh. e, oh. saka ndazonzwa nasabhuku na e, vamponda vati panapa mune mwana anorarama neupofu Chokwadi. Aiwa ndinoda kuti ndimuonewo. Oh. Ko wakadiko naye msikana? Makadii?
Aiwa ndinofara hangu. Right msikana, eh, inini eh, sezvo ndataura vabereki vako neorganization yedu handiti wanzwawo zvandachitaura saka ndiri kukumbirawo zita rako iwewe kuti unonzi ani zita rako unoitwa ani Ndinoitwa Charity Chikomo. Charity Chikomo.
Eh, one village eh Ramponda. Mm. Village Mponda. Oh. Right, eh, zvatiri kuita Charity katiri kutakura vasikana vese vane upofu vatiri kutora muno. Kuswera kwamangwana kunoya motikari iri kwako kutakurai. Toda kuti muende kunofunda kunze kwenyika kune mishini inoita inoziva kuti maoko enyu nemaziso enyu zvinosenza zvichifambirana sei. Pane motikari ichava ichikutakura cheriti nevamwe vatatora muno muri kuzotakura muri kuenda kunofunda kunze kwenyika. Yes.
Zawampangala. Bvunza yenyu amai. Ndabvunza kuti wakawanda wari kuuya vachinyora saizvozvi vachiti vana tichaita navo kunze tichivatakura asi hatisi kuzomboona kana kudzoka kwavo tikungotambura basi nozvirema zvedu izvo tiinazvo pamba ndozvada kungobvunzawo chete izvozvo amai handingakupikisei zvangu asi yedu organization hatina kufanana nevamwe wani tinoita zvedu kusora kwamangwana chaiko gadzirirai mwana uhembe dzake achibva atoenda e, kuenda kwake zvese tichikuzivisai hamuna chamunotya apa aiwa mukadaro tingatendi aiwa ndizvozvo amai vangu ewo indozaenda ngoziwawo chete izvozvo aiwa maite henyu kubvunza kwakanaka amai zvese ndezvenyu zvese ndezvedu baba eh, vachikomo eh, zvese ndezvedu tinoita izvozvo tega isu aiwa havana baba naamai ina handichamira tine kumwe kwatiri kutoenda izvozvi kwandakatomirirwa masvita henyu mogadzirira mwana ayo ndoyandochimutora zvakanakai